Ok yien mitedogo. Ni ira dhi tedo kanyo. Ing'eni mja sekwiri wach mar Ah, luongo ing'e ni ah, ni- se- se- Ano- ano kan nyathi. Oh. Eh.
Koro anyalo dende ni sweetheart. Ah, ah, Eh. onego ipenje. Koro koro wacha wacha nying monying adendi kama iwinjo kamit. Ing'e ni seche ma adendi kama To otem. dong nyinga dhi ng'eyo. Kono to Dong- dong- nyaka idenda. Donge ni nying mano nying ma seche moko ma il- iwuoyo inyalo dhi ni seche mipuoyo idoyo cha. Mm. Ing'e nitie nying mar dogi nying moko ma ot.

omera moro moro ka moro Mm. moro ka moro nigi sane Mm. owacho ma obolo owacho ma obolo owacho ma Eh, Yaye, kae- mami, kae- kae- direct kae- nyisa kae- kae- gima otimo, kae ne, nayudo gima dhako wacho. maber kae nayudo dhako maber eh jase in fact iber eh yani miriambo ka in ikia miriambo Ang'o otimore? koso ma- ma- mano in in koro nya- nyaka bed ni mama u nok riambo ga donge Dogo nigi- Eh. Ing'e- Lakini in be in be Koro ine- ineno- in be chalo in be ineno.
chalo dhako. aling Pak mon ki. a- aling ingeni story ywaga ji story ywaga ji ino story mamit To koro nyaka koro mon ka ywayi wuotho to Koro in be chak ingeni- idiri kuotho gi aw- aw- mon. awinjo ka chi chi opuso Mm. chi opuso luongo luongo ja dhako moro Mm. dhako moro ne kalo Mm. mana kaka ineno dhako ka seche ka okalo kamano Mm. oluongo eh min ng'ane Miri ng'ane biakonie. Mm. Ni Basi biakoni. hivi siku, mi luonga Kori- kori mena i- nani? ile- Hivi siku, Do- hivi dogeni siku. ya, wach mamit, wach mamit. Ah, Eh, eh. ni Kori geni, noma. an ng'eni koro as- as- asodo na bute kama. Ino bute kama. Eh, mondo a- apima ne kaka mbaka no kele. Ino kaka mbaka no kele. Yaga ng'emba ka. To koro gina chiko ita. Ach- gi- gima ochako baga mokwongo Mm. gima ochako baga ing'eni miyo chong'eyo gi kiswahili Mm. ing'e chocho wa mombasa Kiswahili Koro Mombasa. ing'eni awinjo ni una- una- unajua Eh. yule- yule- eh, kayo oba- okwongo baga Kanyo to nyaka ne bagi. Kae kuongo bagi ni koro- Ang'e ni nokimondo. koro ing'eni apimogi Eh. ka- kare miyo machielo cha Mm. be ok winj kiswahili mang'eny Ing'e nade Eh, nokowinjo? awinjo ka- ote- oteni ateni

Apuonji kaka itero miriambo kisea Eh, go kumoro. eh, eh, Iwinja. ah, ah, uruto gi- Nyise un gi ni experience, mi uruto gi- baby. un gi experience. Uruto- uruto ang'eyo ga nyirino gini- gini ga- Koro ling' apim. Eh, Koro ibet piny to gineno kaka isewinjo kaka gikuotho. Eh. Koro seche mikelona wach tinyisa niya, nowacho ni ng'ane ma ka ng'ane otimo kama kama kama kama kama. Koro mano e kaka itero. Koro in idhi koro winjo. ineno. gimikelona Koro onge. ineno kisepuonja kama. In fact, koro an bana chako riambo. Koro achako bedo tier gi-

to mbaka kikelo Kwani, eh, adhi tichiki dala. ti- Eh. tiwinjo gik ma jogo wachi kelo to kionge go to tidhiyo ka, ka, ka giwacho gi nikech English. be- eh? Ka giwacho gi English. ata nata mimon Ah, ah, in ineno. ndalo mane ji dhi skul in idhi kuro Gima nohinya ga, ing'e nati nawe skul gi klas ariyo tamo. Eh. Gima nohinya en skul japuonj. nokuogi ne landi Japuonj, ing'e ni